Mir wäerten dëst Gesetz och matstëmmen, well et si gutt Aspekter dran. An ech muss op der éierlecher Weis soen, ech hat e bëssen Angscht am Ufank, wéi d'Regierung ugetrueden ass, d'CSV-DP-Regierung, dass et kéint méi schlëmm ginn, dass et net grad esou schlëmm gi wéi ee geduet hätt, mee et ass awer net esou gutt ginn, wéi ee sech vläicht erhofft hätt, wa mer d'Subside kucken an déi eenzel Punkten, déi leider, erofgesat ginn, dass effektiv besser gi wéi ech Angscht hat. Do hutt Der, do muss ech Iech e bësse luewen, mee ech kann Iech net ze vill luewen, well Dir wësst jo op wat ech eraus wëll, wann Der d'Elektromobilitéit kuckt. An et ass schonn ugeklongen, dass en do d'Subsiden erofgesat ginn, en plus elo 16 ginn erofgesat, en plus gitt Der op déi 18 Kilowatt. Ech mengen, mir haten déi Diskussioun hei schonn oft. Mir haten dat ausgerechent, mir hu verschidde Modellen hei gekuckt, du si där mat Modelle komm an herno ass nach ëmmer meng Meenung, dass nach ëmmer keen Argument do ass an där d'Argumenter elo ewechgeholl hutt, en plus déi virdru vläicht nach besser waren, dass einfach eng Famill vun haut, déi haut vläicht en Diesel huet, wou se vill Plaz huet, muar op en Elektro ëmklëmmt, well deen nu mol, wann der Kanner hutt, wann der och nach e Maxi-Cosi oder wéi, Kannersëtz, Entschéifft, elo mussen ech soen, Kannersëtz an en Hond an alles, da kommt der mat deene klengen Elektroautoen net wäit an dat ass awer nu mol déi, wou der den Subsid herno gitt, an dat ass ee vun de Problemer. Wann Der wëllt d'Leit mathuelen, dass se méi ëmweltfrëndlech fueren, muss een hinnen och déi Offer maachen. An ech weess, et ass net Är Schold, ech reege mech all Kéiers driwwer op, dass d'Automobilshiersteller do fis mol en Elektroauto méi deier maachen, well se wëssen, dass se an all den eenzelne Länner Subside kréien. Dat ass jo och ee vun de Problemer. Dofir hu mir jo och am Programm gehat, dass een déi muss eng Kéier binden, higoen a soen, déi Präisser däerfen net variéieren, wann d'Subside variéieren, an datt se se mussen en Elektroauto ubidden, dee vergläichbar ass mat engem Bensins oder Dieselmotor zum selwechte Präis. Mä dat ass net Är Schold als Regierung, dat muss een och europäesch ugoen. Et muss een och soen, datt en Abus do ass vun den Autohiersteller mat den Elektroautoen an datt se do d'Leit zum Deel och veräppelen. Elo ass gesot ginn, dass en d'Venten erofgaange si, jo, et ass jo kloer, d'Leit hunn nach alleguerten, wéi déi al Subsiden do waren, schnell eng Commande gemeet, well et huet sech awer rentéiert. An jo, et sinn och Leit, déi si scho bei mech komm, se hu gesot, se hätte rezent Auto kaf viru puer Méint an se hätten déi Subsiden nach net ausbezuelt ginn. Ech hoffen jo, dass dat elo ganz schnell wäert ausbezuelt gi fir dass en d'Leit do Hëllef kréien. Mee op där anerer Säit, wann Der gär méi Elektroautoe verkaaft, muss Der de Stroum och méi bëlleg maachen an deen ass awer nu emol méi deier ginn. En plus, Dir Mat de Bornen, ech ënnerstëtze voll, dass Där elo a Residenzen an iwwerall Subsiden eropsetzt fir Bornen, mee wat bréngt dat de Leit, wann de Stroum sou deier ass, deen do erauskënnt? Dat ass ee vun de Problemer. Do muss een eng Kéier dru schaffen. An dat sinn eben déi Punkten, wou ech elo net onbedéngt mat Iech averstanen sinn, och wann Är Linn hei passt. Dofir wäerte mer eis och deene Gréngen uschléissen an eis bei deem Artikel enthalen, awer de Rescht vum Gesetz Matstëmme well. Et si gutt Punkten dran an et muss een eng Kéier diskutéieren, wéi et herno mat der CO2-Steier weidergeet. Dir wësst, mir hunn ëmmer en anere Modell gehat. Mir wollten ëmmer eng negativ CO2-Steier, dat heescht, datt ee vill méi belount gëtt, wann een ëmweltschounend am Alldag handelt. En anere Modell wéi eben den aktuellen. Et muss ee kucken, wat d'Regierung elo do wäert entscheeden. Mee ech hoffen, datt d'Regierung awer weiderhin do wäert op den Ëmweltschutz setzen. Well eppes musst Der Iech bewosst sinn, Een Euro, wou haut villäicht d'Industrie anhëlt, kascht eis zéng Euro herno fir d'Reparaturen um Klimaschutz. Dat ass ee vun de Problemer. Dat heescht, et ass een net einfach dee Bilan, wou een haut ka kucken, wou ee seet, dat kascht mech haut en Euro, wann ech dat doten elo investéieren oder eppes fir de Klimaschutz maachen. Nee, et kascht zéng Euro fir ze reparéieren, wann een et net mécht. An dat ass, wat ee muss kucken. An dat ass och d'politescht Handelen, wat soll sinn. fir déi nächst Joerzéngte, well ee vun eise groussen Erausfuerderunge wäert sinn, datt eise Planéit nach ëmmer liewenswäert bleift. An ech sinn der Meenung, datt Lëtzebuerg do soll hir Roll, seng Roll spillen an och eng Virreiderroll ka spillen an datt mer net sollten d'Aen zoumaachen an ëmmer nëmme soen, déi aner solle maachen, mee mir zu Lëtzebuerg sollen och maachen. Merci. Also alles, wat den eelere Leit géing hëllefen, sinn ech natierlech averstanen, well dat heiten e reelle Problem ass. Ech hunn alt d'Präislëschten alleguerten ugekuckt. Vläicht kann de Minister eis eng Kéier d'Info gi wéi eng Seniorie net Index gebonnen ass. Ech hu keng fonnt. Ka vläicht sinn, datt et eng am Land gëtt. Ech hunn och d'Präisser gekuckt. Dir bezuelt, ob der lo eng Dusch am Zëmmer hutt, dann ass 200 Euro méi deier. Hutt der nach eng Terrass, ass et nach eng Kéier 200 Euro méi deier. Dat ass fir mech reng de Steen. Dat gëtt awer herno indexbaséiert facturéiert. Mee de Steen ass net méi deier ginn. Datt d'Servicer méi deier gi sinn, datt d'Iessen méi deier ginn ass, ginn ech Iech vollkomme Recht. Jo, ech wollt just der Madame Cadener äntweren, wat eis Positioun zum Index ass. Mä mir hunn eng Proposition de loi, déi scho länger hei läit, wou et och drëm geet, dass de Commerce net soll de Loyer indexgebonne verrechent kréien, dann ass eis Positioun ganz kloer, De Steen soll net indexgebonne verrechent kréien.
Mä wann den Index fält, wat geschitt? Ma d'Awunner kréien direkt eng Rechnung geschéckt, wou déi zum Beispill en Zëmmer, ech huelen einfach, 3.000 Euro kascht, da gëtt einfach den Index eent zu eent dodrobber gerechent. D'Madame Cahen huet elo gesot, ob een domat den Index a Fro stellt. Nee, well wann Der elo Locataire wäert an enger Wunneng, däerf een dat onnet maachen. E Locataire däerf och net einfach de Loyer gehéicht kréien, wann den Index fält, während awer hei an enger Seniorie de Fall ass, an dat ass awer Parallelismus, well et geet jo hei ëm de Steen, dass een do, wou d'Salairen ufalen, dass een dat indexbaséiert mécht, d'Serviceleeschtungen. Dofir ass jo och dat getrennt ze kucken. Et kann awer net sinn, dass Der automatesch de globale Präis vun, soe mer, 3.000 Euro pro Zëmmer, Gehuewe kritt, fir en plus si jo do Leit, déi sech dat mol net leeschte kënnen. An Dir sot, de Staat soll sech net amëschen, mee de Staat, dee bezilt awer dat, wat feelt. Dat heescht, de Staat mëscht sech och schonn do an. An de Staat huet sech och agemëscht bei de Locatairen. Dat heescht, de Staat kéint och hei soen, dass dat, wat de Steen betrëfft, well dat geet net an d'Lut mam Index, do sinn ech anerer Meenung wéi Dir, dass d'Servicer indexgebonne musse sinn, do si mer komplett averstanen, mee de Steen, selwer net, en plus de Steen eng aner Plus-value erauszerechnen ass wéi en Index, wann een déi Diskussioun eréischt géing ufänken. Dat heescht, wat mir gären hätten, ass, datt een d'Leit net weider belaascht, déi an den Index fält, well do si vill Leit mat klenge Pensiounen, déi herno méi musse bäileeën, wéi se iwwerhaapt vun Index bäikruten. En plus gitt Der elo hin an Dir passt d'Steiertabell iwwert déi nächst Joren net un, wat den Index ubelaangt. Dat heescht, déi Leit, déi kommen elo ganz schlecht ewech mat déier Politik, wou Der hei maacht. An dofir wollt mer hinnen op d'mannst hei hëllefen, dass de Steen net méi an der Seniorie indexgebonne wäert. Merci, Här President. Och mir wäerten dëst Gesetz matstëmmen, fir dass jiddereen e schéinen Liewensowend soll hunn. Mee et ass eigentlech schlëmm genuch, dass een esou e Gesetz muss maachen. Et ass schlëmm genuch, dass en Leit, wa se hiert Liewe laang geschafft hunn an de Räichtum vum Land opgebaut hunn, net kënnen am Alter esou liewen, wéi et eigentlech gerechtfertegt wär a wéi et sollt sinn. A wa se dann och nach ugewise sinn, fir an eng Seniorie ze goen, dass en hinnen d'Präisser do fortlafen. An dat ass sécherlech eng Entwécklung, wou ee kann fir d'Zukunft kritesch gesinn, well wann ee kuckt, dass non a privat Firmen ëmmer méi op de Marché kommen, fir d'éischt hu se bei de Crèchen déck Profitter gemeet, elo wäerten se op de Seniorien herno déck Profitter maachen op de Bockel vun den eelere Leit, wéi zum Beispill och Pear, déi sech jo elo hu missen ëmnennen op Emeis. an jo och elo aktiv sinn, 5,6 Milliarde verdéngen, Ëmsaz hunn déi op dem Bockel vun den eelere Leit. Also, et ass fir eis Piraten ass dat ganz schlëmm. Fir eis muss eng Seniorie en Etablissement public sinn, et muss staatlech sinn. Et kann net sinn, datt mat de Leit herno d'Geld verdingt gëtt an datt do de Profit iwwert allem steet. Dofir ass et och fir eis schlëmm, datt mir iwwerhaapt mussen esou Mesuren huelen, datt d'Leit net genuch Geld hunn an datt en déi Präisser vun de Seniorië fortlafen. Et ass och e Fakt, datt en ëmmer méi eeler Leit, déi nach doheem sinn, bei den Office social musse goen. Dat ass och eng Diskussioun, wou een eng Kéier muss féieren, Firwat ginn d'Pensiounen net duer? Firwat geet et net duer, fir, wann een eeler ass a wann een herno net méi schaffe geet, fir hei am Land nach ze liewen, jo, fir deelweis ze soen, ze iwwerliewen? An et ass sécherlech eis politesch Verantwortung, fir deene Leit ze hëllefen, déi de Räichtum opgebaut hunn. Elo ass et esou, dass, wann Der déi deier Präisser dann na iergendwéich bezuele kënnt, dass do dann och nach den Index allkéiers derbäi kënnt an der Seniorie. Dat heescht, Dir bezuelt, wat jo gerechtfertegt wär fir d'Personal, dass do den Index nach eng Kéier eropgeet am Präis, wou Der all Mount ze bezuelen hutt, dat wär jo gerechtfertegt. Nee, Dir bezuelt awer och nach de Steen, et geet de globale Präis vun Ärem Zëmmer geet erop, well dat ass Index. Gebonnen. Dat ass iwwregens en Thema, wat ech schonn hei e puermol kritiséiert hunn. Dofir hunn ech haut och nach eng Motioun matbruecht, dass mer dat änneren, dass sech just déi, wou och wierklech reell freeën, déi indexgebonne si bei de Seniorië, well ech verstinn Salairen, gewësse Prestatiounen, dass en déi kënne méi deier facturéiert gi wann den Index eropgeet, awer net, de Steen net d'office de ganze Montant, well do si ganz vill eeler Leit, déi duerch déi Index zwar herno e bëssen an der Pensioun bäikréien, iwwregens, wann där elo d'Indexsteier an d'Steiertabell net Index upasst, dann déi eeler Leit erëm esou vill wäerte verléieren iwwer déi nächst Joer, wärend hir Zëmmeren awer méi deier ginn. Iwwregens och erëm e Minus, wou déi eeler Leit wäerte maachen. Dofir hu mer haut eng Motioun matbruet, dass mer ophalen, déi Zëmmeren ze indexéieren an dass mer den eelere Leit direkt a konkret do kënnen hëllefen. Merci. Merci, Här President. Dëse Weekend, dëse Samschde, wäert wahrscheinlech déi gréisste Manifestatioun sinn, déi eist Land a leschter Zäit erlieft huet. Et gouf zwar wuelverstan e Consultatiounsdebat vun der Ministesch virdru matschwätzen, huet dat geheescht. Do ginn d'Meenungen awer ausenee, wéi vill datt een do wierklech konnt matschwätzen a wéi vill respektéiert ginn ass, wat matgeschwat ginn ass. An d'Pensiounsreform wäert nun emol jidderee betreffen, déi eng méi spéit, déi aner éischter. An dofir wär et fir eis wichteg, dass d'Leit alleguerte kinnte mat iwwert hir Zukunft decidéieren. Well wann déi Propose vun der Regierung esou formidabel sinn, wéi se presentéiert ginn, kinnt een dat jo och an engem Referendum validéiere loossen. Well et war jo keng Partei, wou an de Wahlen kloer Positioun bezunn huet. Dat heescht, de Wieler hat nach keng Méiglechkeet fir sech zum Ausdrock ze bréngen, wat seng Meenung derzou ass. Dofir haut meng Fro un d'Ministesch, Wäert Dir gewëllt fir em Bierger eng Stëmm ze ginn, fir d'Demokratie liewen ze loossen an e Referendum an deem Thema ze organiséieren? Merci. Ech mengen ech hat d'Äntwert vun der Ministesch schonn e bësse gespuert. Dofir hunn ech och eng Motioun matbruecht, wou d'Regierung opfuerdert, ier mer Texter schreiwen, ier mer an d'Gesetz ginn, dass d'Pensiounsreform soll iwwert e Referendum lafen an dass d'Wieler an d'Bierger am ganze Land sollen dierfe matschwätzen. Merci.
Dann géing ech d'Proposition vun der Motioun vun dem Här Marc Goergen zum Vott stellen. Ech maachen de Vott op. De Quorum ass erreecht. Vote par procuration. D'Resultat vum Vott ass Jo 6, Neen 52, Abstention null. Dës Motioun ass also ofgeleent mat 52 Neen-Stëmmen géint 6 Jo-Stëmmen bei kenger Abstention. Merci, Här President. Ech war e bëssen iwwerrascht, wéi ech dat d'lescht Woch an de Medien matkritt hunn, dass Lëtzebuerg do eng Positioun geholl huet, déi de Verbraucher net wäert stäerken, mee éischter wäert schwächen a wou d'Leit eigentlech, déi eng Fluchverspéidung herno hunn, wou se net Schold dru sinn, wou se op hir Vakanz gespuert hunn, herno wäert am Reen stoe loossen, well et ass jo och den däitsche Minister, deen net mat averstane war. An d'däitsch Regierung huet jo och eng Rechnung opgestallt, dass ongeféier 60 Prozent vun de Flich herno wäerten ewechfalen, d'Entschiedegunge. Dat heescht, et ass eigentlech eppes, wat hei geholl ginn ass, géint de Client, mee éischter fir d'Fluchgesellschaften, an dofir wollt ech haut emol mat heihinner bréngen, wat d'Iwwerleeung vun der Lëtzebuerger Regierung ass, fir hei de Konsument am Ree stoen ze loossen a fir d'Fluchgesellschaften ze stäerken, well wann een deenen hir Bilanë kuckt, geet et hinnen esou gutt, mee mir sollten awer déi Leit, déi hir Vakanz gespuert hunn, net am Ree stoe loossen an déi entschiedegen, well et ass net hire Feeler, wann hir Vakanz méi spéit ufänkt oder se méi spéit heemkommen. Merci. Merci, Här President. An dat, wat den Här Baum gesot huet, ass, Vollkomm richteg. Dat ass eng Fro vun der Froestellung herno. An dat hunn ech jo an der Motioun guer net festgeluet an och net den Zäitpunkt, well ech si mer ganz bewosst, dass een déi Consultatiounen soll ofschléissen. Et ass och herno denkbar, dass ee géing soen, mir huelen eng Froestellung, eng Fro vun der Chambre des Salariés, vläicht zesumme mat der Chambre des Fonctionnaires, firwat net, an op där anerer Säit déi, wou d'Regierung proposéiert, fir dass awer de Wieler mol eng Kéier matschwätze kann. Well wéi e Problem hu mer hei? Mir hunn hei e Problem, dass mer virun zwee Joer alleguerte wiele gaange sinn am Land, awer keen eng Idee dovunner hat, dass deen heiten Dossier géing kommen. Et hat keen eng Propos, wat den Här Frieden wëlles huet. Den Här Frieden huet a kengen Tëlee-Emissioune gesot, dass en d'Leit musse méi laang schaffe goen. D'Leit hate guer keng Wiel, doriwwer ofzestëmmen. Dat heescht, hei ass d'Idee, fir dass en d'Leit elo kënne matschwätzen, well ech ginn dem Här Spautz och net Recht, deen Dialog, dee fonctionnéiert net. Dir waart gëschter selwer derbäi, d'CGFP huet eng brillant Ried gehal, wou Der de Kapp gewäsch kritt hutt, well den Dialog net fonctionéiert. An ech kann Iech soen, e Samschde wäert eng Risendemonstratioun an der Stad sinn, wou och nach eng Kéier dergéint demonstréiert gëtt, wat Der wëlles hutt an dass deen Dialog net fonctionéiert. Dofir ass dat heiten ee Wee, wou ee kéint goen, fir d'Leit, ze froen, fir méi Demokratie ze woen a fir d'Leit mat an d'Boot ze huelen. Well wat geschitt, wann där dat dote mam Briecheisen wäert duerchsetzen? Ma da wäert d'Land weiderhi gespalt sinn a mir wäerten e Schued dervundroen als Gesellschaft, deen net méi ze reparéieren ass. An ech mengen net, dass dat d'Verantwortung vun enger csv, DP ass, fir dat wëllen an de Geschichtsbicher stoen ze hunn. Merci. Merci, Här President. Merci, Här Minister, virun allem, well Der zum Schluss gesot hunn iwwer d'Ausbildung an de private Betriber an herno Fonction publique, déi e bëssen awer an enger deloyaler Konkurrenz stinn, do gouf et jo e puer Diskussiounen, dass virun allem wa Betriber awer Zäit a Geld investéieren, fir Leit auszebilden, an herno d'Gemengen, de Stat déi einfach mol ofwärben, ähnlech wéi beim Fussball, ob een net sollt higoen an Zukunft déi Ausbildung verknäppen mat enger Entschiedegung, wou de Betrib dann och géing kréien, fir déi Zäit, wou en ausgebilt huet. Ass do nach eppes am Gespréich? Wäert do eppes kommen? Dat ass, well Dir elo nach eng Kéier ugeschwat hat. Merci.
Natierlech muss een och, wann ee wëll um digitale Liewen deelhuelen, den Internetzougang hunn. An dat ass ee vun de Problemer, déi mir gesinn, dass d'Präisser, fir dass een iwwerhaapt am Internet surfe kann, de Leit awer ëmmer méi dervulafen, wann ee vergläicht, wéi déi an de Jore gestige sinn, sief et um Mobilen wéi och doheem. Dofir hunn ech och haut eng Motioun matbruecht, an dat wäert keen iwwerraschen, fir Free Wifi duerch d'Land, fir dass en d'Leit, mir schwätzen alleguerte vun deem Digitalen, och kënnen e fräien Zougang dozou kréien. Wa mer iwwert de MyGuichet schwätzen, däerfe mer net déi Feeler maachen, wéi d'Banken et gemeet hunn, dass en d'Leit herno gezwonge sinn, op digital Weeër ze goen an dann awer kee méi ufannen, well et ginn nu mol Leit, déi kënnen den digitale Wee net goen. An do kommen ech op déi Diskussioun zeréck vum LuxTrust. Jo, dass. Vläicht haut am Digitale méi sécher, wann een déi App huet, woubäi een dat nach ëmmer kann a Fro stellen. Mee alleguerten déi Leit, déi de Smartphone net hunn oder déi aner Méiglechkeeten net hunn, déi traueren nach ëmmer deem alen Tocken no. An dat ass ee vun de Problemer, wou mer eigentlech méi Leit an engem gewëssenen Alter verschreckt hu wéi se mat u Bord ze huele wa mer eng Digitaliséierung wëllen. Mee da kommt, mir ginn hin a mir soen, wann s de eng Solaranlag hues, da kriss de e garantéierten Mindestpräis, dee variabele, well ech weess, deen aner gëtt et jo, Mee dass mer awer op d'mannst do soen, ech wëll keng Nimm nennen, mee Dir kennt d'Fournisseur an alleguerten, dass se do d'Leit net bei d'Bisette loossen an deementspriechend maachen. Dat ass déi eng. Déi aner ass, Dir schwätzt déi ganzen Zäite vun der Netzauslastung. Ma an deene Subsiden, wou haut och gestëmmt ginn, ass et esou, dass wann Dir en Akku, dat sinn déi Batterië wou Der kënnt doheem huelen, soe mer elo siwe Kilowatt, zéng Kilowatt, wat Der braucht, da musst Der dat an der Ufanksdemande, dat heescht alleguerten déi Leit, déi elo schonn eng Solaranlag gemeet hunn an elo vun den neien Netztariffer matkruten, déi kréien elo kee Subsid méi op deem Akku. An dofir hunn ech eng Motioun matbruecht, fir datt een och an Zukunft deen Akku, wa se elo géingen norüsten, datt een deen och nach eng Kéier subsidéiert ka kréien, well déi Leit kënnen jo net derfir, datt elo nei Netztariffer agefouert ginn, fir datt mer do den Netz och eng Kéier entlaaschten, well da kënnt Der iwwert de ganzen Dag Äre Stroum speicheren. Dat ass also ee Punkt. An dann déi drëtt Motioun, dat ass, fir eben déi Netztariffer, déi do ugekënnegt si fir Januar nach eng Kéier ze iwwerleeën, well mär Piraten sinn net der Meenung, datt de Stroum soll méi deier ginn. Mir sinn der Meenung, datt de Stroum ee vun eise wichtegsten Instrumenter géint d'Klimakris ass an datt dës Regierung, wat se amgaangen ass ze maachen mam Stroum, verantwortungslos ass. Merci. Wäert vun der Regierung eppes an déi Richtung kommen, fir datt en d'Leit kënnen déi Akkuen, Nobauen an dann hätte mer d'Netz entlaascht, mir hätten déi Käschten entlaascht a mir hätten eigentlech e gudde Kompromëss fonnt. Merci. Esou einfach ass et net. A fir dass eist Netz déi néideg Flexibilitéit a Sécherheet huet, fir zu all Moment genuch Stroum ze hunn, wäert d'Regierung nach dëst Joer eng national Späicherstrategie presentéieren. Zum Beispill kënnt en neie Subsid, deen all Proprietären, vun enger PV-Anlag hëlleft, sech och nodréiglech mat enger Batterie auszestatten. Esou ass d'Ëmklamme op Stroum, sou dass d'Ëmklamme op Stroum sech weider finanziell lount. Merci, Här President.
Virun dräi, véier Joer hate mer eng interessant Diskussioun hei iwwert Zären. Deemools hunn ech dat Thema entdeckt a mir hate virun engem Mount jo eng Kéier driwwer geschwat, dass mer, De Lëtzebuerger Produit musse mir attraktiv maachen an dofir ginn ech Iech Recht, dass Der op dëse Wee gitt, fir dass eist Geméis an eis Friichte vill méi attraktiv wäerte sinn. Well ee vun de Problemer, deen och de Konsument huet, ass, wann en am, ech wollt en Numm soen, wann en am Supermarché steet, dann huet Der e Produit, wat vun iergendzwousch aus Südeuropa kënnt, Nordafrika oder zum Deel, wann een Spargelen hëlt, aus Südamerika, wat d'Mercosur nach méi schlëmm wäert maachen, well do sinn ech net enger Meenung mat Iech. Mee fir zeréck zum Geméis ze kommen, dass dat d'Hallschent vum Präis kascht. An dass dat ass de Problem, wou mer am Moment hunn. An dofir ass et immens richtig, dass Dir higitt an Dir gitt, jo, et si vill Milliounen, wat hei ugekënnegt ginn ass, jo, ech mengen, et gouf jo och elo e bësse kritiséiert, ech kritiséieren et net, well ech soen, mir mussen eise Baueren hëllefen, mir mussen eis Bauere stärken, well et kann och net sinn, dass eis Baueren herno mussen op anere Plaze spueren. Et geet nu emol net. Mir kënnen net sozial mathale mat anere Länner, well deenen hir Standarde vill méi déif sinn, wat net gutt ass. Dat heescht, zu Lëtzebuerg musse mer higoen an eis Regierung muss D'Bauere weiderhin ënnerstëtzen a stäerken. An dofir ass dat heiten och e richtege Schrëtt, dee gemeet gëtt. Et muss ee just herno an der Transparenz nach dru schaffen, datt, wann déi Produiten herno zwousch sinn, datt een och kloer erkennt, datt et déi Lëtzebuerger Produiten aus deenen Zäre sinn. Well wat geschitt hautzudaags? De Menu du jour gëtt zwar vläicht fir 10 Euro verkaf, Mee da wëss awer net wou d'Wuerzel oder d'Tomat hierkënnt. An dat ass déi Transparenz wou een herno muss hunn, datt ee seet, och an de Restauranten, och an de Supermarchéë muss ganz kloer gekennzeechent sinn, dat doten ass e Lëtzebuerger Produit an datt dat ervirgehuewe gëtt an datt een dat en concurrence, Konkurrenz setzt mat deenen anere Produiten, déi vun immens wäit kommen. Well ech hunn ni verstanen, wéi Geméis, wat esou e wäite Wee zeréckgeluet huet, ka méi bëlleg sinn a firwat de Supermarché dat esou massiv ubitt an dann Lëtzebuerger Produiten do an d'Konkurrenz setzt. Do muss mer och eng Kéier mat der Distributioun en seriöt Wuert schwätzen, well et läit an hiren Hänn. Ech weess, si kënnen déi Produite méi bëlleg kafen, mä si mussen se net méi bëlleg kafen. Wann d'Distributioun eng Kéier géing eng Hand mat upaken an eis Baueren och stäerken, wäre mer och emol gutt ënnerwee. Dofir wäerte mär dëse Projet, dee ganz gutt ass, haut matstëmmen. Merci. Mat all deene Baueren, wou ech bis elo geschwat hu, soen, D'Banke verstinn eis net. Et kann och heiansdo am Dialog de Problem leien, mee d'Banke si selte bereet, de Bauere Betriber esou ze hëllefen, wéi se et eigentlech verdingt hätten. An dofir ass dat, wat d'Madame Welfring hei drageschriwwen huet, fir mech immens wichteg. Well wa mer d'Bauere wëllen an Zukunft stäerken, muss mer hinnen och den Accès ginn zu de Banken an d'Banke mussen déi Kreditter esou verginn, datt de Bauer och an Zukunft kann seng Entreprise weiderhin ausbauen. Et ass awer och esou, datt wann eis Restauratioun sech verännert, et och do eenzel Chancen ginn, zum Beispill bei de Liwwerservicer. Do ginn et ganz nei Applikatiounen, déi de Virdeel hunn, datt de Restaurateur net méi muss Personal selwer astellen, bezweifelsweis d'Autoen fir finanzéieren, fir kënnen auszeliwweren, an esou och a klengen Dierfer iwwert d'Duerfgrenzen eraus ka säin Commerce bedreiwen. Dat sinn awer nach eenzel Fäll, wou am Moment do wierklech dervu profitéiere kënnen, mee dat ass awer deen digitale Wee, wou ee ka matgoen. D'Clienten si ganz ënnerschiddlech, et sinn d'Geschäftsleit an d'Touristen hei an der Stad, villäicht nach Touristen a verschiddene Regiounen duerch d'Land, an dat anert sinn éischter d'Stammclienten an enger Gemeng, déi sollen an de Café, Bistro oder Restaurant kommen an dat am beschte Reegelméisseg, jo. Wann d'Leit manner Geld am Portemonnaie hunn, ass dat sécherlech ee vun den éischte Punkten, wou se spueren. Et muss een awer och do soen, wann ech bei mir an der Gemeng kucken, wéi dat sech a leschter Zäit verännert huet, wann ech d'Caféë gesinn, mengt een heiansdo, et wären éischter an engem Casino wéi an de Caféen. A virun allem d'Caféen hale sech domadden iwwer Waasser. Ob een dat elo gutt fënnt oder net, dat ass eng ganz aner Diskussioun. Mee dass awer e bemol de Café zum Casino ginn ass an net méi zu do wou ee sech eigentlech gesellschaftlech trëfft, do kann een eigentlech dat och méi kritesch bewäerten, och wann dat d'Caféë gerett huet a verschidde Cafetiere mer gesot hunn, se hätten doduercher méi Recettë wéi duerch de Béier wou se verkafen. Jo, et gëtt och manner Alkohol konsuméiert, dat ass e Fakt, dat géing d'Gesondheetsministesch freeën. Ech hunn awer och gemierkt, ech drénken säit engem Joer keen Alkohol méi, wéi Waasser deier ginn ass, fir ass awer net esou opgefall. Mee ech muss awer soen, hautzedaags, wann ee Waasser oder Soft drénkt, ass een eigentlech och am Nodeel. Dat ass iwwregens och eppes, wat mer enk an enger Petitioun haten, ech mengen och den Här Delles deemools, deen do war, fir d'Waasser, zumindest d'Waasser an de Restauranten e bësse méi bëlleg oder gratis ze kréien, wéi och ëmmer. Ech mengen, do ass och nach eppes, wat. nozehuelen ass. Jo, Personalkäschten, Energiekäschten, ass alles schonn ugeschwat ginn, wat d'Energie leeft de Restaurateuren och fort, virun allem déi mat de groussen Uewen, déi kommen net no. An ech hat d'lescht Kéier mat engem geschwat, deen huet mir gesot, ma ech sti méi am Büro a méi am Dossier wéi hannert dem Kachdëppen. Dat ass ee vun de ganz grousse Problemer, dass se net méi derzou kommen hir Aarbecht ze maachen, mee dass se méi mussen an de Pobeiere man. An do ass sécherlech ee Punkt wou ee muss usetzen. Virdru mat de Loyeren ass hei ugeklongen. Ech sinn net ëmmer der Meenung, dass en d'Gemenge sollen asprangen. A wann d'Gemengen asprangen, dann ass dat villäicht, wéi virdrun de Beispill Rouspert, ass dat villäicht sënnvoll, Rouspert-Mompech, ass dat villäicht sënnvoll, well Dir villäicht an am Duerf kee Café oder kee Restaurant méi hat. Mee huele mer awer elo zum Beispill meng Gemeng, an dat war déi Zäit, wéi ech nach am Gemengerot war, do krut ee, Restaurant, en plus deen a puer Restauranten am Land huet de Loyer nogelooss, well deemools ebe Krisenzäit war, während déi aner Restaurateuren net. An dat sinn eben dann déi Situatiounen, wou entstinn vun enger deloyaler Konkurrenz. Deemools sinn déi aner Restaurateure bei mech komm an hu gesot, jo, mir léisst d'Brauerei näischt no, mee d'Gemeng huet awer dee Moment de Loyer komplett nogelooss an dat iwwer Méinten an dat war natierlech eng deloyal Konkurrenz. Do konnt deen natierlech och säin Béier seng Menuen präislech upassen an huet doduercher déi aner Restauranten e bësse rose gemeet, bis zur Bedrängnis bruet. An dofir ass dat vläicht op verschiddenen Dierfer eng gutt Léisung, mee a verschiddene Gemengen, wou awer de Commerce schonn do ass, wou d'Restaurante schonn do sinn, net ëmmer ze roden, well en eng deloyal Konkurrenz doduercher ka schafen, wou deen een dann e bëllegen oder kee Loyer bezilt, während deen aner e volle bei engem Private bezilt, dee meeschtens nach iwwerdeiert ass, virun allem wann et eng Brauerei ass. Wat mech bei d'Brauereie komme léisst, bei déi ominéis Schanklizenzen, wou ech scho sëlleche Question parlementairen derzou hat an och scho virun der leschter Regierung hei ganz vill Diskussioune gefouert hunn, a wann ech richtig erënnere war et och deemools de Gilles Roth, deen deemools nach an der Oppositioun dee System mat kritiséiert huet, well en eigentlech onfair ass. Et ass e Monopol domadder geschaf gi fir d'Brauereien, deen net korrekt ass. En plus, well se begrenzt sinn, kënnt och nach keen aneren drun. An da kommen déi ominéis exklusiv Verträg derbäi, wou Der dann och nach gezwonge sidd, fir dee beim selwechten Depositär, Brauerei, ze kafen. Dir kënnt emol net einfach bei iergend e Wënzer goen, wou Der willt, well deem säi Wäin villäicht besser ass oder besser Konditioune kritt. Nee, am Contraire, Dir musst bei deem, wou d'Brauerei Iech virschreift, Kafen. An dat ass ee vun de ganz grouse Problemer. An ech mengen, do musse mer eng Kéier am Konkurrenzrecht ganz kloer opraumen, virun allem wann et Gemenge sinn, an dat ass zu Péiteng esou gewiescht, dofir kennen ech déi Kontrakter ganz gutt, wou esouwuel de Loyer fixéieren, wéi herno, dass e feste Kontrakt muss gemeet ginn an herno natierlech dee wou loune geet, sech opreegt an do zeguer nach Klauseln drastinn, dass een esou vill Hektoliter Béier muss kafen, och wann ee se guer net brauch. An dat sinn alleguerten déi Verträg, wou d'Regierung eng Kéier misst e Rigel virschéiben, well mer hätte sécherlech och méi Caféen, déi kinnte profitabel fonctionnéieren, wa se net gezwonge wären un déi exklusiv Verträg, wa se net gezwonge wären un déi Schanklizenzen a wa mer dat eng Kéier géinge reforméieren. Merci. Här Minister, an Tëschenzäit ass d'Technik évoluéiert. Et si Batterienhiersteller, wou mer am Moment schwätze vu 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt wou ee ka lueden, mee déi schéinsten a modernsten Auto bréngen näischt wann herno d'Infrastruktur net do ass. An aner Länner hunn ugekënnegt, datt se op dee Wee ginn an déi Borne wäerte norëschten. An dofir wollt ech haut mol eng Kéier nofroen, wéi d'Lëtzebuerger Regierung hiert Konzept ass, fir datt Lëtzebuerg den Uschloss net soll verléieren, well mir sinn am Moment mam Tanktourismus ënnerwee. Ech soen ëmmer sou gäre wa mer géingen an den Energietourismus eraklammen, d'Leit iwwer an d'Vakanz fueren, dass se se hei kinnte lueden. Dofir wär et flott, wann och zu Lëtzebuerg d'Infrastruktur iwwert déi 300, 350 eraus géinge goen. An do kann ech Iech nach eppes anescht mat op de Wee ginn, wat mech ëmmer nervt, dat ass nämlech verschidden Hiersteller, wann Der den Auto luede gitt, déi schreiwen zwar 300 Kilowatt drop, Si hänken awer zwee Autoen drun, dann herno kann ee just nach 150 lueden an da si ganz vill Leit, déi an d'Vakanz fueren, déi sech herno opreegen, ob wann dass e scho moderniséiert an et och garantéiert ka ginn, dass dat wat op der Born steet och wierklech herno beim Auto als Leeschtung erauskënnt, well et ass awer schonn e bëssen truquéiert, wann een op eng 300 er Born geet an herno muss een dat splitten an huet een nach 150 Kilowatt. Merci. Merci, Här President. Et ass virun allem wichtig, dass an dësem Dossier d'Entscheedunge méi schnell kënne gefält ginn. Et muss een awer op der anerer Säit och oppassen, dass Entscheedungen, wa Sanktioune geholl ginn, och déi net liichtfäerteg geholl ginn. An dat kann ech soen aus Erfahrung vum Office social, dass mer do awer verschidden Dossieren hunn, wou mer heiansdo de Kapp rëselen, wa mer gesinn, firwat dass e Leit dann de REVIS bemol net méi kruten oder aner Hëllefen net méi kruten an dann awer wierklech am kale Ree stinn, well dat sinn all Kéiers Schicksalsschléi, wann een bemol op näischt zeréckfält. Et ass glécklecherweis awer net an all Gemeng, datt den Office social deen an allen ënnerschiddlechen Dossieren interpretéiert, aspréngt fir deene Leit ze hëllefen, well do si Leit, déi fale komplett op Null. An dann hutt Der Är Kanner doheem sëtzen, Dir hutt Äert Haus ze bezuelen, Dir hutt eppes z'iessen, an dat ass net ëmmer ganz, soe mer emol, korrekt ofgelaf. Herno kruten déi Leit dann och Recht. An da kruten se et nobezuelt. Mee déi Iwwerbréckungsphas, wou een huet, bis dee Comité fréier déi Entscheedung getraff huet, stoung een ouni eppes do. Dofir kinnt dëst Gesetz hëllefen, dass, wann de President déi Entscheedung herno hëlt a wann dat herno gekuckt gëtt, dass et vläicht méi schnell gëtt an dass een deene Leit kinnt méi schnell erëm hëllefen. Well et gi sécherlech Leit, déi den Abus maachen. Och där Dossieren hu mer am Office social gesinn. Mee et ginn awer och där Leit, wou iergendeng Informatioun vläicht gefeelt huet oder Leit, déi mol net konnten d'Dokumenter richteg ausfëllen oder falsch Case gesat hunn, wat och ëmmer, dat gesäit ee méi oft, an déi Leit sinn dann op Null gefall an dann huet et ze laang gedauert, bis de Revis erëm komm ass an déi Leit, déi houngen dann op den Entscheedunge vum Office social. A wéi virdru gesot, dat ass an all Gemeng ënnerschiddlech, wéi kulant een do heiansdo ass, well ech hunn och vun anere Gemengen leider héieren, datt soubal se eng Entscheedung vum Revis do wär, ob richteg oder falsch, den Office social den Dossier quasi och zoumécht a seet, wann Der beim Revis eng komme gelooss hutt, obwuel dat nach net bewisen ass, ee jo eng aner Meenung ass, datt een dann direkt beim Office social och duerchfält. Och dat ass eppes, wat een eng Kéier muss diskutéieren. Op där anerer Säit ass et awer och esou, datt, wann Hëllefen ausbezuelt ginn, déi net dierfen duebel ausbezuelt ginn. Dat ass nämlech och e Fall, wann Der zum Beispill, wann Der de Revis net méi kritt an déi Entscheedung steet aus, zwee, dräi Méint, wéi dat elo de Fall deelweis war, an et kritt ee vum Office social déi Zäit iwwerbréckt, An herno kritt een de Revis awer voll kompenséiert. Ass net, dass dann een quasi während déier Zäit duebel ofkasséiert huet. Dat ass e bëssen fir ze erklären wéi bei der Energieprimm, déi ech komplett ënnerstëtzen. D'Energieprimm ass och esou e Phänomen. D'Energieprimm gëtt am Ufank vum Joer ausbezuelt. Do ginn et awer dann verschidde Clienten an engem Office social, déi kommen Enn des Joers, fir dann awer déi integral Stroumrechnung bezuelt ze kréien. Dat heescht, den Ufank des Joers eppes kritt, fir d'Stroumrechnung a sech ze bezuelen. Ech weess, dass dat net duergeet fir dee ganzen Deel, mee dat ass ni op deem Energie ukomm. Och dat ass eppes, wou een eng Kéier muss driwwer diskutéieren, wann een esou Entscheedungen hëlt, ob een dat net an Zukunft ka verbesseren, och fir déi Leit ze schützen, well och do heiansdo Situatiounen sinn, wou villäicht dat Geld fir eppes anescht ofgezu ginn ass, eng Saisie oder soss iergendeppes, an dat dann herno net op der Rechnung komm ass. An beim REVIS hoffen ech, dass duerch dat neit Gesetz déi Entscheedunge vill méi schnell kënne getraff ginn. Ech weess, deen aarme President wäert herno immens vill Aarbecht hunn, mee do steet e ganze Staff herno hannendrun, mee esou dass en déi Leit wéinstens an déier Zäit net op Null falen an dass en déi Leit kënne gehollef kréien a sécherlech och déi Leit, déi frësch an de Rebus kommen, déi Entscheedung wäert vill méi schnell getraff ginn. Dofir wäerte mir Piraten och dat heite matstëmmen. Merci. Alt nees diskutéiere mer driwwer, datt de Stroum ferm méi deier ginn ass. Ob dat elo herno 25 reg 35 Prozent sinn, ass eigentlech deem, wou d'Geld net huet an et herno bezuele muss, zimlech egal. En hätt nämlech gären eng Hëllef. An dat Schlëmmst derbäi ass, datt en déi fest Freeën op Är Rechnungen och nach an d'Lut gaange sinn. Dat heescht, souguer wann Der doheem net kart oder d'Lut net umat, kënnt Der mol net spueren, well déi fest Freeën esou héich sinn. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och bewosst Bestrofen. Déi Netzkäschten, déi Netzkäschten, déi Netzkäschte sinn en Erbarmen. Ech kann Iech dat och kuerz erklären, Här President, mä d'Zäit just. Mä ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi, Favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn. Also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. An, Här President, dat war 30 Sekonnen. D'Netzkäschten, wéi se se geholl hutt, sinn e Feeler. Virun allem, an do kommen ech nach eng Kéier op d'Argument, dat ass nämlech e weidert Argument, wann Der Ären Elektroauto doheem luet, leit en nämlech direkt iwwert Ären Netzkäschte wou Der op 3 Kilowatt gesat hutt, wat awer bei kengstem Elektroauto Wäert d'Duer goen, ausser dir loosst en 3 Deeg stoe fir eng Kéier opzelueden. An déi Netzkäschte vun 11 Cent sinn e Feeler gewiescht an déi hätten net sollte kommen. Mir haten iwwregens eng Léisung proposéiert an der leschter Diskussioun hei, dat war, dass d'Akkuen och elo e Subsid solle kréien, well d'Akkuen hunn e Subsid, wann Der se mat der Solaranlag matbestellt. Wann Der se awer elo nobestellt, well jo elo de Stroum an d'Lut gaangen ass, hutt Der kee Subsid. An ech hoffen, dass den Här Minister, dat an Zukunft wäert berécksiichtegen an och d'Akkuen elo nodréiglech, wann ee se willt abauen, engem Subsid versäit, wéi dat bei der Anlag de Fall gewiescht wär. An dat anert ass e Risiko, wou Der agitt, e politesche Risiko. Mir hunn et elo hei vum adr héieren, ech hat mer zwar d'Notiz den AfD opgeschriwwen, well déi an Däitschland dat Argument benotzt hunn, den adr huet et haut och benotzt, datt et eng Relatioun wär tëscht Russland, Ukrain an esou weider, fir datt een d'Stroumpräisser Géing an d'Luut. An dat ass iwwregens e ganz geféierleche Mix wou Populiste benotzen. An dat huet an Däitschland leider fonctionnéiert. Do ass de Stroumpräis och, dat ginn ech zou, méi héich an d'Luut gaangen, wéi dat zu Lëtzebuerg de Fall ass. Mee et huet awer fonctionnéiert, datt d'Populiste genau dat benotzt hunn an enger Relatioun hiergestallt hunn, déi net stëmmt mat Russland an Ukrain. An dat ass e ganz geféierleche Mix. An do sollte mer politesch och drop oppassen, datt zu Lëtzebuerg d'Stroumpräisser net an d'Luut ginn, well mer hunn elo gemierkt, datt den adr genau déi selwecht Klack Bruecht huet. Fir eis Piraten ass et och ganz kloer, wa mer e Präisdeckel maachen, datt dat soll si fir den normale Stot. Ech weess, do waren elo Reportagen no der LSAP-Pressekonferenz, war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, soll net finanzéiert ginn. Mir hunn deemools schonn déi 25.000 zum Deel als ze héich ugesinn an eisen Diskussiounen. Lo sidd Där komm mat deene 25.000, dee soll och nach gehollef kréien. Dat gesi mir net esou. Also wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, dee schonn, ze héich ass. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollst Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn De Staat als mat gréissten Aktionär huet net direkt, mee iwwert Encevo hutt der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass. Jo, et mussen elo schnell Léisungen hier, well, ech hunn et virdu bei der Motioun gesot, beim Office social landen ëmmer méi Dossiere vu Leit, déi hir Rechnung leider net bezuele kënnen. An dofir wär et wichteg, dass deene Leit elo schnell gehollef gëtt. A mir wëllen net jidderee forcéieren, deen an déi Problemer kënnt, fir herno musse bei en Office social ze goen. Mee kommt, mir maachen e korrekte Präisdeckel, fir de Leit elo ze hëllefen. Merci.